ha khensa ku va mpfulele chanele ya matimba emmanuel maleki youtube channel kombe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni lava ku vulavula hi mhaka leya ya mixixiti or mutsakamiso or urine sorry ku vulavula nhlamba hi ku ku na kun'wana ni nga fika ni nghenisa xifaniso xin'wanyana ni vekele mali ni ku loko wo yi kuma yi bohiwe hi tintambhu ti teta tikereke tetiya a xikarhi ka patu i nga yi teka ke ivi vanyingi va ku hayi before ni yi teka ni rhanga ni yi bela mati mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini vatswatsi ivi ni ya ni ya ni ya yi tirhisa e swa tirha swilo leswiya ka van'wani ka van'wanyana a swi tirhi. mi nge ni nghena ka yona hi leyi a ni ku na mhaka liya ya ku mi kuma ku loko i fika emutini wo karhi i kuma ku muti walowo wena a hi le ka n'wina or hi xaka ra wena or hi le ka munghana wa wena ivi wena i fika i endla yini i bela mati laha gedeni ivi kuma ku vanhu valavo va muti walowo va pfukela matimba se ku sungula ku holoviwa kwalano because of what i fike i endla yini i disturb-a swilo swo karhi a ni miti yinyingi yi bihiwile hi mimirhi yo karhi hi swilo swo karhi to ka hi nga swi hlayi lawani un'wana na un'wana wa swi tiva ku muti wa yena wu bihiwe hi yini va ka vona va bihe hi yini laha mutini loyi va ka vona ku sivela yini ku sivela valala ma ni twisisa ivi ku na leswiya swa ku mi kuma ku ku ta tin'anga to karhi ti ta ku biyeni ka muti or vanhu vo karhi va ta ku biyeni ka muti va ku hayi hi kombela mutsakamisi ya n'wana luyani o ka a nga se yaku le vatswatsi mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini a hi ngheni kwini n'wana wa ntombi a nga se yaku le or n'wana wa jaha loko a nga se tiva yini a nga se tiva tintombi hi kombela mitsakamisi ya yena va ta mikisa na mitswendzwani yo karhi ya xintu ku va va yini va tiyisa miti ya vona leswanini i swihundla swa miti na vaporofita vo karhi or ti-bishop or vanhu vo karhi lava va fambaka va tiyisa mi va swi endla swilo sweswo i xihundla xo karhi van'wanyana ma swi tiva van'wanyana a mi swi tivi se mi tsakamisa vanhu va ka hina yi na nghozi ngopfu na yona ya tirha ka swilo sweswiya ni swi vulaka layani van'wanyana mi kuma ku loko va lava ku ta va ta endla swilo swo karhi va lala kwala mutini ku ta rhumeriwa xihlangi xihlangi lexiya kumbe xi suka xi nwisiwe mati yo tala or xi nwiwe swilo swo karhi xi xi byeriwa ku ha loko khoma hi mi tsakamisi hi ta jika hi le ndzhaku ka yindlu hi tsakamisela kona ntukulu wa mina or n'wana wa mina kasi vona va swi tiva ku va rhumele n'wana loyi kwa a ta a ta disturb-a swilo swo karhi kwala mutini walowo ma ni twisisa van'wanyani loko u khe hi fambafamba lomu mi fambaka kona mi kuma ku mi ya ku tiyisiweni ka swilo swo hambanahambana hi nga ta ka hi swi hi nga swi hlayi mi tirhisa mi tirhisa swona sweswiyani un'wanyana va ta ku byela ku hayi before mi ta lahawani fika i kuma mi tsaka mi siya muyimana. mi ni twisa kahle kuma mi tsakamisi ya muyimani or munhu la nga pregnant i ta na yona hi ta hi ta ku endlela swilo swa wena hi ta hi ta ku tiyisela swilo swa wena swilo swo hambanahambana vanhu va swi endlaka kwalomu ku hanyeni evuton'wini ma twisisa ivi van'wani va ku kuma mi tsakamisi ya mukhegulu wo karhi i ta na yona laha hi ta hi ta ku endlela hi ta ku endlela swilo leswi vona va swi vulaka lahaya because of what mi tsakamisi yi na nghozi mi tsakamisi ya tirha kun'wanyana kun'wanyana a yi tirhi ma twisisa that's why mi kuma ku vanhu van'wani va ta ku byela straight va ku before i tsakamisa or before i endla swilo swo karhi loko i vhaka emutini rhanga i pfula matihlo i languta van'wanyana va ta ku byela ku hayi mina ni nge pfuki ni tsakamisele ku a handle swo antswa ni ya ku ni ya xiyindlwanini ni ya ni ya nghena kona ma vona se leswiya swi na nghozi ngopfu yi kulukumba ngopfu van'wanyana mi kuma ku loko va ri ku vabyeni va ku hi famba i ya i ya laheliwa hi munhu wo karhi hi mitsakamiso ya munhu wo karhi a ku lahela yena a ku lahela hi yona ku i ta kota ku i ta kota ku hola mavabyi ivi n'wanyana a ku ah, leswi emabyaleni yi mi kuma ku hi fika hi yima hi fika hi tsakamisela ka tindhawu to karhi hi tele kwalaho ku laya a ku humeleli nchumu a ni i mitsakamiso ya vanhu vo hambanahambana a hi mitsakamiso ya munhu un'we swi nge tirhi a ni van'wanyana loko la ku hanyeni van'wanyana hi tlhaveriwe hi mirhi, van'wanyana hi bohe tintambu, van'wana hi famba xikhongelo xo karhi i yini i vanhu vo hambanahambana. Phela mi nga voni vanhu loko mi ri mabyaleni mi ku hayi lavawani a va a va le ka ripfumelo ro karhi ku na vanhu vo karhi va le ka ripfumelo ro karhi ra vukreste van'wana va le ka ripfumelo ro karhi ra xintu.